Wundabili ŋun di ka guui ŋun zo ti kuŋa, amaa ŋun mi gba ni tooi zaŋ gana zali kpana n-lan yina ti sɔŋsi ti, ka ti nya yɛtɔɣa maa yɛlimaŋli ni nyɛ shɛli n-lan bɔri di zaa sɔŋsim. Tɔɔ! N-maa zaŋ pa screen maa zuɣu ŋun yɛn support li eh ka ti nya bini yɛn niŋ shɛm di zuɣu eh lab boli nyɛ maŋmaŋ number maa ka ti nya nya. 0530 98 24. Mm-hmm. five four. Okay, lab repeat li yaha. Zero five three zero. Mm-hmm. Nine eight. Okay. Two four. Okay. Five four. Okay. To n tiɛha ti niŋdi salo zaaha maraba a yi ku bɛ luɣuli kam ka wumda ti nyɛla ninvuɣu shɛba din ku yɛn guui kuli Dagbaŋ tingbani ni Eh, n ti wum yɛtɔɣa shɛli din gɔra pɔi ka ti naan yɛn chɛ ka salo baŋ yɛtɔɣa shɛli din chɛna Eh, tin wum shɛm bee an wum shɛm ka lala yɛn nyɛli di zuɣu salo ŋɔ maa Ti yɛn chɛmi ka ti ma bia. A ni lihiri picha shɛŋa din zɔri gindi ŋɔ maa, di niŋ a nambɔɣu. Eei, a ni lihi ka di ŋmanila a ti na bela slave train m-bala maa. Eei, ka a ku nya ka dunia ni niŋ a eei suu ka bɛ zaŋ chɛ so shɛm maa. A ni lihiri pichanim ŋɔ maa, di bi niŋ a nambɔɣu. Eei, din paai ti shɛm na ka ti gba mali sɔŋ ni ŋɔ maa. Ba Dagbamba yɛla ni kadama ni wari yino tia bi baŋda, di zuɣu ti ku yɛn kulila Dagbaŋ. E kalaŋ kalaŋ n-ti nyɛ nyaa tiŋkani ka lahi niŋsim ŋɔ maa n-niŋ ka daliri din doli tahili li shɛm ka gbubi li shɛm ŋɔ maa ka di ti pa lala. Di zuɣu e ti bɔri ni ti paagi yiŋ ha n-ti nyɛ nyaa bɔ n-lee kana laa halli ka ti ti ma bia ŋɔ maa bee ti ba ŋɔ maa e ka o nuhi ayi ŋɔ a zaa ha ni o zuɣu ni o nyaaŋa e ka dansi ŋɔ maa ti deegi wula o zumi taali buɣi tum Tin wum li shɛm bala maa. Eh, salaam alaikum. Wa alaikum salaam. Eh, m baaba Naawuni ni deei suhigu. Amiin. Eh, na, na ni ku lɛɣu maa. Eh, to, to Naawuni ni deei suhigu, eh, Dagbaŋ tin kani ka ti diri fiya a bɛ ka ti diri fiila ŋɔ? Saviligu kambɔntooni. Saviligu kambɔntooni. ka viligu kam bɔn tooni. A, tɔ, ɛ, ka bɔn lee tahi li domi ti ni wum shɛm, ɛ, ti wumiya ni kadama a ni suu ka bi chɛ a, daadam mi a ku tooi di niŋ binshɛɣu ka bi ti chɛ a suu hali ka a ti deei dansi ŋɔ taali bɔn lee kana laa hali Ka a ti deei dansi ŋɔ? Di taali maa nyɛla, biri a yihila kpah kura. Tɔ bɛ ni yihi kpah kura ŋɔ, hali man nyɛla bia ni lala a kpah shɛb bɛ ni daa yihi maa. Tɔ man ti bela yiŋ ka bɛ ti boli ma, hali n-zaŋ ba chaŋ buɣili ni. Bɛ ni zaŋ ba chaŋ buɣili ni kuna, di ku chaŋ wuli ka yi ni kpah kura ŋɔ tim bihi ŋɔ mɔɣu, ka yi mini ba gbibiri saawara. Man ti bela n-yiŋ ka bɛ ti boya ni bɛ booni ma wula n-yili, ka m ba piri kooli ma o yaa sim gbaŋla daa, eh, boya ni n-zaŋ a kana wula n-yili, ka m bohi alaafee ŋɔ yaa nyin bee kam na, ka n chɛ ka a mini Asaf chani chaŋ. Tɔri sa a nyɛ n yiɣisi gbaai chɛchɛ ba n-chaŋ m ba maa yiŋa, o ti yaa fab shɛntɔ zaŋ mɔya fum gbaŋla n-ti yi chaŋ ti wum boligu ŋɔ ti ma. To tin paagi Savelugu Wulan yili zɔŋ ni ka bari ban yɛli ni bɛ nyɛ barinim ŋɔ bɛ gba beni. O dirila Savelugu kpambali lam zuɣu ni a yuli ka o dira. O yi ne ni o yaansi m-bera ka bɛ daa yihi pa kura ka zaŋ ba chaŋ buɣili ni kuna ka bihi maa bi kpaŋda ka bɛ ti yɛli ni ni m-mini pa kura maa. Di zuɣu ka bɛ zaŋ ma na ni n-ti bo mɔɣu su bihi maa. ni ŋun sani ni bɛ ba Zɛkariya mi a Zɛkariya bɔbigu n-nyɛ ti, Ni a fumgbaŋ a ma o, di nyɛ a fumgbaŋlan ŋuna, man n-nyɛ a fumgbaŋlan ma, amaa hal parasitomo man ka n yɛm a. Ka ŋmaligi bɔhi ba, Ɛɛ, yinim bɛn ʒiya ŋɔ maa, n tizɔbihi n-nyɛ n-nyɛ? Yi niriba a lahi kan gari tooni m-bo paɣiba ti nyin kpɛmsa ŋɔ maa wee jira man n-tuzo n-yi kpɛri la n-tuzo paɣa m-bala maa n-gari tooni m-bo o taai mini o bihi ayɔbu. M ba piri so sani yin daa kooli na ka o boli ma maa, o bipuɣiŋga man n-gari tooni m-bo n-ti nya ŋɔ yi mini o bihi ayɔbu. Kaman ti bi nya san shɛli ni yɛn zaŋ yo ka ti di ka n tumdila lala tuma di zuɣu m bi mi li zuŋɔ m bi mi li biɛɣu ni. Dali ni n ni yi bi bo mɔɣu na din zaŋ ma chaŋ n nayili maa n ka chim ka mali muɣiri di zuɣu maa m bi mi lala bini maa zuŋɔ m bi mi li biɛɣu ni. Ka bɛ yɛn ni Zaawuni kuriga anahi ti ni laɣim n nayili m paai Zaawuni ni salichi ka yiŋa m mi biɛɣu asitaachi ka ti laɣim n nayili. ka bɛ ti ni mi n shee ka m bom mɔɣu mali salichi. Ɛɛ, binshɛɣu bɛ yɛn chihi ma noli, Alkur'aani ka n yɛn dumda, domi Musulimi n-nyɛ ma. M bi chani buɣili ni, domi ni n mali shili ka bɛ zaŋ ma chaŋ buɣili ni maa. Daba la ka n yɛn niŋ dunia salichi ka lahi chani buɣili ni. N ku puhi jiŋli ti paagi dabisi shɛŋa ni ʒiɛma, dama n ni ku ʒiɛma yi kuli bi, n dabisa yi kuli bi galisi m-paai yuun pihinu bee pihinu ni anu. ka lan yiɣisiri musulinsi ni chaŋ ti kpɛri buɣili ni. Di zuɣu chɛɣu bi kpe jiŋli ni, jiŋli ʒe nayi sambani, chɛɣu bi pii Kur'an na, ka ti zaa niŋ nia ka zaŋ ti nuu pa Kur'an zuɣu. Bakɔi dibayi, Kur'an ni woligi yɛlimaŋli ti ti ban yɛn na ayi ni buɣili ka ban dihi tabili mi a musulimi nyɛma man bi dihi buɣili tabili, Kur'an kaman dihi tabili. Ti ni zaŋ shɛli yiɣisi nayili m-bala. Di daba ayi ka mani baŋ yib chaŋ ni ti ŋmani biŋkɔbiri mɔri na mi wumsirila piɛri doya doya n-yiŋ samban ni. Ka ashee bɛ chaŋmi yili pali shɛŋa ʒe nimaani m-bi chaŋ ti kpe m-be yili pala ŋɔ ni. Kamani bachechana ni ti gara, ka bɛ boli ma Zanima ka n zani. A yi naa ku chaŋ buɣili ni, maya ya Naawuni gaafara n-ku chaŋ buɣili ni. To ti yɛn chemi n-ŋah a zaa. N nudirigu ŋɔ ka o yaai suu na ka n zaŋ nudirigu ŋɔ niŋ taɣu ka o chɛ ka Zaŋ doli shɛb ka booli ka o tizol ʒi n nyaaŋa polo, ka bɛ o yɛl o tizol maa ni ka o mi chɛ ma suu maa ka ʒi ya ŋɔ, ka o tizol maa gba ŋmaligi n-yaag o nuu n-chɛ m biɛɣu, Karanchi. Suhu ka n tim n daa yiɣisi mi fuuni suya yɛn kɔɔli ka wundaba lee zɔna ti fa ma bahi. Di ni tim n zaŋ n nuzaa tim n fuhi n daa yiɣisi mi ŋun fiɛbi kabig n nuzaa bɔɣu maa gba yaha. Di o ni fiɛbi kabig nuzaa bɔɣu maa mari saha man kpalim mi doya m-bala. Di zuɣu dari ka bɛ daa kuli zaŋ ba ka bɛ zaŋ karante nim ŋɔ sɔŋ ka kpuɣi dari. To kaman n tiɛ dɔni tiŋgbani ni. N ŋahingi mi bela Akiraa. N yɛn chɛmi gba ka bɛ siɣi bɛ ŋmaai yili maa n-siɣi ni ti nya ka yi nya li, domi o daa puhi ma mi ka n neei yuli di chɛmsi mini binshɛɣu kam ka ti daa da. Ka o yɛli ma, N ŋahila tɔ, n zaŋla miliɔn kɔbisi n-ti ma. Biɛɣu yi sani mi, nyin daɣ n-yiri chaŋ ti deei li. So man chaŋ ti deei miliɔn kɔbisi ŋɔ na, n zaŋ daɣ chaŋ mɔɣu ŋɔ polo yɛn ti ŋma vari ŋɔ na nti yili biŋkɔbiri ŋɔ ka naan yɛn chaŋ ka ti bo taabo ŋɔ shee. Man ni do tiŋ maa ka bɛ tim yihi n foon maa. ka yihi mi yɔŋ kɔb shii maa pahi. M maŋmaŋ laɣidira ni daa ku suŋ sa n-daa nyɛla kɔb shii ni pihi mi, alaha five cedi n-daa nyɛ li. Di zuɣu miliɔn kɔb shii ni five cedi ka bɛ daa yihi nti pahi n fooni zuɣu ni n dak ka ti zaŋ ripɔɔti chaŋ ashibiti ni polis siteeshin. Di zuŋɔ daba Friday la n-daa bala zuɣu hal ni zuŋɔ so bi yɛli ti bia so mi bi yɛli ti ba. M baaba, chɛɣa n-chana yɛtɔɣa ŋɔ puuni bilifu M bɔhigu, m tuuli bɔhigu nyam ni kadama a ni yɛli ni ka yi chaŋ nayili ŋɔ maa, n nayili din sani ka yi daa chaŋ ka di ti ʒe ni pom buɣili ŋɔ? Bɛ saviligi nayili. N yab yo naa sani m-bala maa. So ŋun mini maŋ o tooni ka yi daa yɛli ni kadama di tu ni kadama di chaŋ ti po buɣili ŋɔ ka yɛn ʒe ni Kur'aani ŋɔ bee? O tooni, o tooni, ka n daa yɛli ya, ya n ku chaŋ buɣili ni, ya kura ni ka n yɛn po. Tɔ! N yaba, chɛ a ni bɔhi yɛtɔɣ shɛli, a kpahimba bi saha ni kadama so ni tooi yɛli ni kadama maybe a ni daa zaɣisi buɣili ŋɔ maa ni chɛndi ŋɔ maa. Dina n-ti tahiri lala daansi ŋɔ maana maa. Ɛɛh, so ni tooi yɛli la a ka n lee yɛli ya, a yɛn paai sokam mali ni o daadiini ŋmaligi. Domi Naawuni bi li ʒe, Naawuni mi yɛn ni ti zaŋ ti maŋ ti Kur'an. Domi m baaba din tahili ka din tahili domi din niŋ ka salo ni bilichin nima Dagbaŋ Asanzali nim wumdi ŋɔ maa so ŋun ni tooi yɛli ni kadama a ti ni ʒiya ŋɔ maa ti pun pomi ka Ghana tiŋgbani ni mi ʒiya ni kadama Musulinim beni ka Dolodolo Yisanim beni ni ku ban doli buɣa ŋɔ beni. E, deeri niŋ ka di daa niŋ ka di nya a saɣim zaŋ ti o nya ŋun nyɛla Musulimi nyini ni gbaai Musulinsi ŋɔ, ka bɛ mi ni saɣi buɣili ŋɔ ka di di bɛ yima.